Bu gün bipartite graflar barada gürleşýäris ilki. Bipartite graflar näme bolýar? Berlen undirected, unweighted grafymyz bar. Ýagny hiç hili weight ýok, edge'lemizde we direction ýok. Berlen grafy egerde iki sany independent set u we v diýeli bölüp bilýän bolsak we u v Ýu öz arasynda hiç hili eşle bilen baglanmalyda. Ýani berlen n sany werteksi bar. Şony iki sany gruppa bölýäs. Meselem, ýu la bu tarapda durýar, w la bu tarapda durýar diýen ýagdaýymyzda çyzan notlamyz, şutady gruppa bölümden soňra şu meýdeş tarapdaky, şow tarapdaky iki nodyň arasynda eş bolmalyda. Ýani diňe ýu we w arasynda bolup bilýär eşle. Eger şunlary bölüp bilýän bolsak, bu bölümimizden soň şu graflara biz bipartite diýýäs. Eger bölüp bilýän, iki sany gruppa bölüp bilýän bolsak, buradan köp ýoly bar bilşimiz ýaly. Ýöne Liboy bir ýoluny tapsak, eýýäm şoňa biz bipartite diýip bilýäs. Meselem, bir bölek grafyň üstüne dökejek häzir. iki sany gruppa böldük diýeli žurnaly meselem. Başga bir example bermek islesem kiçiräç kitapjak bolýar. Meselem, bärde termler bar käbir K diýip bir harp bar. K harpyň aşajygynda N goýýarlar. Şu complete graflary aýtmak üçin berilýär. Meselem, komplet graf näme? Ilki başda ony aýdyp bileris. Komplet graf ýa-da klik hem diýýärler. Berlen en sany werteksiň her biriniň arasynda edge bar bolsa, şoňa biz komplet graf ýa-da klik diýýäris. Meselem, K üçi çyzdym. K dördi çyzmak islesem, şunuň ýaly bir zat bolar. Her bir iki sany werteksiň arasynda edge bar, ýagny total jemi n köpeltmek n-1 bölme iki sany edge bar grafymyzda, kn grafymyzda. K dört meselem şeýle ýazdyk. Sonrasynda üç taýda meselem iki sany gruppa bölüp bilendik. Nähili iki sany meselem diňe bir tarapy birini alsak, beýleki tarapy üç sany vertex alsak, liboy üçüni alyp bileris, tapawudy bolýar. Şonda hökmany ýa-da şu üçünün arasynda bir edge bolýar.

Ýene K2 bipartite iki sany not bar. İki sany grup aýryp bilen. Meselem trila bipartite. Näme üçin diýsek? Tril aslynda bir tarapdan bipartite bi bi grafem diýýärler. Bi grafi nädip detekt etmeli? Eger-de notlar iki sany renk bilen renkläp bilýän bolsaň ki her bir edge-iň Her bir edge-iň endpointleri başga bir reňk bolup bilýän bolsa bütin edge-leň şo şekile reňkläp bilýän bolsaň eger sen şo grafa biz bigraf hem diýýäs ýagny bipartite graf. Meselem şu üç sany nody hiç bir şekilde iki reňk bilen reňkläp bileňok ki ikisi üýtgeşik reňk bolsun hemme edge üçin. Onuň üçin bu K3 bipartite-da ýöne tree-ni elmydama iki sany reňk bilen reňkläp bilýäs nähili edip bilýäs. Meselem özüni

Triýelen Bipartite'den görüp bilýäs arkaýyn. We munuň daşynda iki reňk, ýagny coloring bilşimiz ýaly MP hard, MP complete problema. Onuň üçin 3 we 3-den köp liboý bir color problemasyny bersele bize, iň aňsat 3 bolar, sebäbi 3-den kän hem gynlaşyp başlaýar. Daýy 3 reňk bilen hem eýýäm MP complete soragymyz, eýýäm prove edilen bi. Onuň üçin Bize reňkleme bilen işiň içine garyşdyrma diýseňiz, meselem, başga bir ýolum grafyň bipartitini biljek bolsaňyz, eger-de grafyň içinde ot uzynlygynda lýuboý bir cycle bar bolsa, onda şo graf hem bipartit däl diýmek bolýar. Meselem, şu K3 üçin aýtýan. K3-de 3 uzynlygynda bir sany cycle bar. Diýmek, bu bipartit däl. 3-de cycle ýok, onuň üçin bipartit. Meselem, KN diýdik, şu zada 350 nji saýkly bar. Onda diýmek bu da bipartaýtda. Ýagny 3, 5, 7 şeklinde gitýär. Muňam proof aslynda gaty ýeňil. Şu saýklyň üstündäki nodlary bir list edip ýazsak, meselem, 500 ýyl döwründe bir saýkl bar diýeýin, 5 sany nodumyz bar. Şeýle. Onda mesela reňkläp başlasam 0 1 0 1 0 hökmany ýagdaýda meýleşik reňkleri denk gelýär. Onun için reňkläp bilmeýän, ýagny odd cycle bar diýmek bolýar. Onun için odd cycle bolsa ýa-da iki reňk bilen reňkläp bilmeýän bolsa, onda bipartite graf däl diýmek bolýar. Ýogsa-da bipartite graf. Iki reňk bilen reňklemek aňsat, meselem, ony bir GPS bilen çözüp bilýäris. Nähili çözeris? Şu wagtky nodyň özüne bir reňk bereris, meselem, 0 diýeli. Bütün goňşularyna-da şoň inwersi ýa-da toggle bolan bir reňk berip çykarys. Bir berip çykdyk. Ýagny bipartite mi bipartite dädigini, eger bipartite bolan ýagdaýynda reňklemäň algoritmini düşündirýän şu wagt. Bir ideris, bir hem goňşularyndan reňklenmedikleri 0 reňkläris. Indi eger reňklenen mawy bolsa, onda kontrol üçin dagy ders, kontrol geçeris. Eger kontrol näme üçin gerek? Şunuň ýaly ot saýkly bolan ýagdaýynda men geldim, noly birre reňkledim ikisinäm. Birre gelen ýagdaýymda oň goňşularyny nola reňkledim, reňklenmedikleri. Indi reňklenen bir goňşusy bar, o-da bir. Diýmek, iki zat iki sany mäç boldy, diýmek, onda B graf bipartite däl diýip arkaýyn aýdyp bilýän. Muň kodlamasyny tiz bir şekilde hem ýazyp bileris. Üýtgeşik wagt alar edi muň. Bir difes we işleme tizligimiz O plus NM. N plus M ýagny. Linear time işleýär. Grafik size-na görä. N-imiz bar, N-imiz bar. Connect bolmasyna gerek ýok. Disconnect-den bir connect komponentlerden bolsa her bir connect komponent içinde reňklemeň ýoluny gözlemeli bolýar soň üçin.

Notlara reňk berip çykdyk. Ştaýda arkaýyn notaň reňkini çykaryp bilýäris. Meni example işledi oturjakka. Dogrudan diýip umyt etýän esas ideýany düşünmek. Color of eye. Çykaryp bilýäris. Elimde example problem yok. Bolsa da şu aşağı etip bilerdik. Ýöne şu dogrumy kaýdýan.

Onuň üçin gowy algoritmalary şu grafa bolan ýagdaýynda içip bilýäris. Onuň üçin bankpatda graflary bilmekde peýda bar. Iň azyndan ady geçende, ýa-da reňkläp, ot cycle meselesini bilseň, bankpatda grafyň nämedigini işiňize ýarap biler. Birinji gürleşjek zadymyz şu.